Nes i weld y swydd tra o'n i ar cyfnod mamolaeth fi. O'n i 'di bod yma am y fyraig yn hŷn. Yym, 'di bod yn neud amaeth yma, wedyn es i ymlaen i Harper Adams i neud gradd o fanno, a wedyn o'dd o'n, ie, nath o jyst disgyn i'w le rili. Fatha rhan o'r swydd o'dd rhaid i fi neud yym cwrs PGCE, so dwi 'di neud gradd PGCE yn ychwanegol wrth gweithio. Yym, am dwy flynedd. So, dwi'n newydd graddio hwnna mis Gorffennaf. Gesh i cyfle i weithio i ffwr tra o'n i yn prifysgol, so nesh i neud blwyddyn allan ar ffarm odro fyny yn Lancaster. Yym, so dwi'n teimlo adra o'n i isio ddod, o'n i'n dod adra bob weekend a ballu. A wedyn, ie, jyst teimlo fatha ma'n braf bo' fi yn ca'l aros yn yr ardal heb gor'o' mynd o'r ardal i weithio mewn ffor a bod hi'n job go dda hefyd.

A ar ar hynny wedyn yym nesh i ddechra dod i weld y busnas yn fusnas lle o'n i'n ca'l 'yn nysgu i neud y cyfrynga cymdeithasol sud i yym fatha trio bod yn accountant yym rioed 'di gneud y ffasiwn beth o blaen a a a deall y strwythur o su' ma' busnas yn yn yn datblygu. Mae llwyfan lleol wedi bod yn wych. Maen nhw wedi ngalluogi i feddwl yn wahanol am fy fusnes. Dwi wedi cael y sgiliau i fod yn fwy hyderus. Dwi'n gwneud y sesiynau yn ddwyieithog ond be be sydd yn amlwg ydy achos mod i'n gwneud y caneuon yn Gymraeg Mae yna naws Cymreigaidd ofnadwy yn y sesiynau.
So dwi'n cael llawer iawn o help gan teulu fi a teulu Iwan. So mam a dad fi, maen nhw wedi bod yn help mawr i fi a mam a dad Iwan. Yym, mae Ynyr, y ddengau, mae o'n mynd i parciau ym meithrinfa lleol bob Dydd Llun a Dydd Mawrth. Dydd Mercher wedyn mae o hefo mam Iwan A dydd Iau wedyn mae o hefo mam fi. Yym Eric wedyn t'go' odd o efo'r un un routine rili a Ynyr i ddechre efo ond mae o 'di cychwyn ysgol llawn amsar rŵan. So o ran datblygiad y plant ma' rili neis bo' nhw yn ca'l gwario gymaint o amser efo Nain a Taid. Yym yr ddau ochor rili. A wedyn o ran ni yn ariannol ma' wedi helpu achos ma' ie ma' costa meithrinfa a costa gwarchod plant yn uffernol o ddrud. Yym ond dwi'n teimlo ma'n neis bo' nhw'n ca'l bod hefo Nain a Taid tra ma' nhw yn tyfu fyny a ballu. Mae mam yn yn help mawr yym teulu ochor y gŵr. Maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn o edrych ar ôl yr hogia a cymryd nhw yn yn ystod y nosweithiau os oes gen i sesiynau ben bora. Dan ni mor ffodus o cael hen nain a taid i yn edrych ar ôl yr hogia. Maen nhw wedi cael o ma' ma' 'na gymaint o fanteision o o'r iaith gyfoethog maen nhw'n gael Yym, ar yr idioma, y ffordd maen nhw'n siarad, mae o'n, mae o'n wych.
Mae llawer o ffrindiau fi, maen nhw i gyd wedi gallu aros yn yr ardal a maen nhw gyd efo swyddi reit da a ballu. Um, a dwi yn gweld yn dod trwy'r genhedlaeth ifanc ma wan, dwi'n gweld myfyrwyr o fama yn gofyn i ni fatha, o, oh, sut fysa ni gallu cael job yn y coleg? So mae hynna yn rhoi rhyw fath o ffydd i chi bod Yym, pobl ifanc yn meddwl, oes am rhaid i fi fynd yn bell o'n ardal i i cael swydd da? Dwi'n teimlo bod pobl ifanc yn dechrau gweld pethau'n wahanol wan, enwedig ar ôl Covid, de. Maen nhw wedi gorfod dod i arfer efo aros, aros yn eu lle, aros yn ei ardal. Does am rhaid mynd yn bell o adra nag oes? Yr cyfleoedd mae rhywun yn gael trwy Ffermwr Ifanc, mae hynna'n wbath arall sy'n neu' chdi isio aros yn yr ardal.
Mae mrawd, mae o'n byw yn Gwlad Belg. Ers Covid mae 'na lot mwy o... ma' nhw'n gallu gwneud dipyn o waith yym yn o o adra sy 'di galluogi nhw i ddod yma drwy gydol gwyliau ha' i gyd. Dwi'n gobeithio fydd 'na fwy o gyfnodau fel 'na yym nes bod nhw yn medru dod. Yy llawn amser a byw yma. Ma' rywun yn colli ar bywyd weithia' lle ma' rywun yn gweithio drw'r amser. Ma' teulu yn bwysig, ma' ffrindia'n bwysig a drw teulu a'r gefnogaeth yna yym ma' rywun ma' rywun yn gallu byw bywyd llawn.